Apenji pasta duga ne gita. Hey. Nyasaye gwedho. Nyasaye- Onge rach. Ah. Itweyo kamba. Ah. Goyo long pass. Sati bi goyo subsuta be in go. To be seche ma Yesu paro no kata Nyasaye gwedho no. Be pesa na bende paro dako gwedhni e pesa. Koro pesa ni no ema paro ema omiyo atimra nade? Adhi yale e kanisa mondo mi ayud kata sadaka akelni pesa no e, e, ginene ka sani. We walo koda hmm? pastor. Seche mi wuok ikia ma inang'owa, ikia geno mara mana wuok ne oda ka dhi kuma dhiye. Awuok e oda ne mondo abiru umiya pesa. Landlord, kuom yie mari, wena wik achiel mondo atimra nade? Wik achiel Abia mi pesa no endo. Iyepa, iyepa. Ah, ah, ok ayepi landlord. Ah, iyepa. Hmm? Waelni list ni iwalo koda. Pasta donge? Pasta Eh? donge? Mane go. Ibiye pesa mogik karang'o? Dong na mi pesa dwe dwe mar achiel kucho. Ka dwe mar achiel, Eh? dwe mar ariyo kichulo, dwe mar adek bende ok ichulo. Dong ing'e niya, pasta. Landlord.

Ichula mogik karang'o? Pasta miya pesa. Landlord, kiyie kare tim niya, we adhi we adhi kanisa kuma adhiye ni mondo kaduogo amiyi pesa nino endo. Apenji keto pesa koso kiketi? Ah ah, An Nyasayi. Imiya pesa koso ok imiya? Pare niya, we ae kanisa akelni pesa noendo mondo atimra nade? Mondo achuli achuli rent noendo. Kakoro pesa ni nok nind kawuono. Kakoro last hmm. month niwacho ni dhako okawo ahila oswago oketo ni e pi kidhi luok sani endi an pesa na ok chulo ni mi waju maber ni dendi okuot dendi ili aweni adier naneno ruma kaka dhano Iwe ni utego nagero ni mondo mi udag e free. Dong' kata chieng' cha nibiro iyudo ka denda ila ma agwonyora ma ing'e to, tokino aduog ariembo dhakono ma sani aonge kata dhako e ot. Hmm? Dhako maneno kaluwore gi uchumiu. Iwinja pesa nadwaro. Kik ka this month. Mokwongo ning'isa ni ati okoko ochuoyo lewi momoko ma idhi godo e osiptal mitiyo gi pesa mang'eny. Pesa nadwaro. Pesa adwaro pesa na. Yawa, landlord. Oh, to kagero nundu mondo mi unyuole. Akwayi, akwayi. An gi lit mang'eny e chunya. Lit go magi. Dhako ringo weya gi nyithindo kaka nariembo dhako. Mano mari. Dhako ringo weya gi nyithindo. Mari. Alafu mar ariyo, an Nyasayi, ang'e ni kawuono adhi adhi agi pesa ginene e kanisa. Adwa ndiko hmm? ka ni does not pay. Eh? Iwinja, eh? mano tiyo kisungu. Eh?

Moro no goy bana nyisi no in ing'e ni ionge lande ka. Nyoro nyoro no goy maduong' odwaro kano. Nyabondo ng'inja kise. nyaponi ikuodo wiya okine nyithindo ma apigo go kaka to ginyiero kaka idwanyora ga ngum te koro am totally confused

Capital letters does not pay. This month kikadhi ikelna ma dweche adi? Pes dweche adi? Pastor dweche adi? En dwe- dweche adek. Aluoro jalo milamo, aluoro Nyasaye milamo, but pesa na to nyaka imiya. Pesa ni adhi miyi. We adhi amany pesa kata kech na ninde e ot. Pesa na adhi miyi. Kata kech na ninde e ot. Eh. Adhi manyo nyithindo ywak kuoma malich. We we adhi we adhi am- alem mondo sadaka mogolno adhi wacho ni ng'ato nothalo lemba ma, ma sadaka otimre nade ma sadako sadako ginene talal gi pesano pok othal landlord gimitim we adhi alem aduogo hey. akelo ni pesa nino pesa gigo hey. ah, mago pesa matin An ang'e maber ni ati aduogo tatimra nade? Amiyi pesa ni? Hey. Tatimra nade? Adak e odi. Yawa, ya- yawa. Gowi gok dhi bedo kanyo. Nyamalo iwena e plot kanyo. Eh, ne, nyamalo nitie. Koka nyoro. To nyithindo ariyo. Ne, nyithindo ariyo be nitie. Nyithindo ariyo kanyo nyiewo pikipiki achiel. ma gidak mane giywa to pikipiki no en second iluongo ni second hand third hand eh third hand koro gi- siko ma ka giyo nyamalo to chuore nokelo ne pesa Da. gichieno chuore nokelo ma kik kik itin ni ati ni ati nyamalo du i- igine ni iwe nyamalo koko mi pesa mana kwalo ni siri iyalo We- kosinyisa ah ah wadhi ayal sa yalo ikalo pasta kokimiya pesa na this time round

Yes. Da winjo koko ma oka, mama bati giri gore gore gore we mani tep tep bwa. Anyisi ni bani nyori onge landika. Mache vituko, mache movie ma real, makoro make makoro Joshua, Joshua onge teko Eh, bwana. bwana, mano Anige wach ni, mara. Mano wach anige mara. ni Joshua nokochwanya. Eh. Ah, macha gaga manegi, Mano macha wach onge marach bwana. kadhake. Kaso gimara. Mm. ni giromre Oh. Dichwo- dichwo kedo ng'ama rom kode Bani ma. kini kia kare dhao ni kare in keto wang'is kanyo seche ma joge gore. to donge ato gima Gimo nyona nyona Joshua ka mo- momak nungo yawa i- ineno ang'o ineno movie mane Ah, bana wangi Ba- otho ah, bwana ah. wangi otho ano kanya ananyang'isi ni wuod ma I cannot marry that is nyono go ngacha kamacha bondi joshua be nyap nyap makata mon nyap ineno okato kendo marom kode ineno nyachula Eh. nobiro bande sijui gop mchele ka Eh. nonyone aduwa Mano. ne 20 Siling prariyo kende. prariyo ing'eni ngudi bo ngudi Iwacho adier. Eh,

Ka nabiro ka last time nung'isa nang'o? Dong' nung'isa ni udhi chula pesa? Yeah, but Pesa en kende pesa man. miwago. En Pesa pesa nopiny man. bwana. Ing'ane. Be mondo e seche miwuo koda? Awe, awe. Ang'o miya wuoyo gi mag Zulu? Mokwongo in be akia i. Ne duri Akia. donjo tok jale. Iwacho adier. Dak uji ariyo ka akia. Ng'ato ka ng'ato bro chula, ibro chula pesa ot achiel, en bo chula Pesa pesa ot lich achiel. bwana. En osiepna moro kato be oonre aona. Apiko ni mar ng'a? Hmm? Apiko ni mar ng'a? Apiko to mara wagogo squad be ok inen mara ng'ato osiepna moro ka be nomiya mar squad. Obedo ni ugo squad I need my money. Oda uketo ukele nyiri ukani apiko apiko unyiewo kadan anto uketo kaendi mokwongo nyamalo ere. Lalo teriga mos my friend bana. Lalo. Nyamalo nyamalo keto Tedo chapat e oda oloko pan kon gi koni, otedo kuon. Mano nyamalo, koro mano to usi mina, mano ok ibi tiek gi nyamalo kucho lalo. Keko gi- Asi, asira ni bi- biro ni iketo kodwa kal. Ma koka wachungo to ibira biri mondo gila, gine, gine, gine lep Adwaro, mang'eny. adwaro pesa dwe mokadho. gi mokadho last adwaro pes dweche ariyo miyauru pesa Pesa moro to nohona simu. omera pesa ni timriga nade pok imiyo landlord pesa Pesa pok amiye, donge ing'eni kaka inyore nyore cha. Pesa network olal. umiya pesa koso Eh, kumiya landlord thieth go ng'erni ong'erni Eh, osemo bana dong in an matimo gimoro amora e odni Red Bull. Eh? Yeah.

Nyamalono inyena bibi bibi moro wawinjre go niya niti otedo ka otedo chips kati ng'eni otedo chips to kata ok ok omiwa kata Aploda. to dong otedo ka chips ka pile Kabi- Kata mage ma ok wabe. Amoni, dingis nyamalo. Yes. Nyamalo. Awuonde gi Kiswahili. Enda unyambie nyamalo akikuja hapa. Yes. Atome hii kendo hapa. Yes. Isi majiwe ato. Yeah, awinji maber. But in ka ng'ato akwala. Eh. An ng'ato to kumia pesa. Wala mondo mondo ndo wal Joshua here. Itero wa. Tinyera go. Eh. Inyone ot ka Joshua gimoro ma simple obe gimi penja. Inyone ot ka. Isi munade. Chiege gole mana komake mana ne e. Kiriembe ka ndiga. Eh, kitere e ot nyaka e bedroom inyo. Ok ok iwinj kokono. Nanyisu maber ni nyara pond ok go. Eh. Goyo ne chuo mana ka eh, iluwo ni bul yawo. Mm, Haleluya ya ukoko. Eh. Wateke lani ka bana. Eh. Eh. Tieko dabi tieko kode, tieko dabi tieko kode. Eh. To ka dipo ni owuok oko sama ugo story kaka un maboys, nyise nodhi oting' ji. Pokamano to makore ga pilo. Wasenyise, wasenyise. Omakore ga pilo moswagi mokik gi buru tole soksi. Kama machabiro to Ti- ti- Inyise Obayo wang'. inyis chiege nowuog oko kanyo mondo wane Waneno. sinema no. Ok wadwa noket gino. eh, in- ne ne ne we chori bude nyalo maya misa miya. Ah, Ungis na malo ne kobiro kadi to miu kata mapesa ukan na adugo ka. Ya, en to chiegni biro bo chielo chips ka chiegni donjo. Walo. Hey, Tom.